Għax hija ħafna aktar minn hekk. Is-satira hija wkoll għodda ta' protesta u mezz li bih tinħoloq kuxjenza soċjali.
Is-satira għalija hija mod kif tgħaddi messaġġ ehm, b'mod alternattiv. Issa mbagħad ehm, min ħafna nies jassoċjaw is-satira mal-kummedja, jiena nħobb nagħmel daqsxejn distinzjoni bejnietom. Ehm, nemmen sempliċi fatt li s-satira mhix neċessarjament għandha ddaħħaq, però għandha tniggis. u nara għalhekk bħala mod alternattiv ta' kif wieħed jista' jwassal messaġġ, politiku u mhux għax is-satira tista' tkun fuq ħafna affarijiet differenti, billi tesponiha b'mod differenti għal udjenzi differenti. Għandna tradizzjoni pjuttost twila mill-gazzetti tal-antik anke miż-żmien meta l-Maltin kienu jużaw is-satira kontra l-Imperu Ingliż, Ġlied ġiet il-ġlieda bejn il-klassijiet u Kora u Malta li wkoll sabu żvog fis-satra. Il-gazzetti Maltin, il-gazzetti bil-Malti tal-antik kienu iktar devoti lejn is-satira, lejn forma ta' ma qas issejħlu ġurnaliżmu, imma lejn forma ta' kitba ftit aktar nebbiexa milli wieħed jistenna. Niftakar naqra l-kolonni pereżempju ta' Charles Clouse fi żmien Fuq, jekk m'se jiżball fuq it-torċa kienu. U naħseb li baqa' xi ftit jew wisq miegħi dak il, dak it-tip ta' ton li kellu u li kien nebbiexi u li jagħmlu kittieb pjuttost alternattiv fi żmienu. Dal-aħħar, issa, trid nieħu gost li daħlet ftit iktar fit-teatru, apparti, jiġifieri, dak il, il-pantomini u ċertu stand-up comedies li iktar forsi jvarjaw lejn il-kummiedja. Hawn iktar novelli satiriċi definittivament u naħseb nixtieq li jkun hawn ftit iktar satira fuq it-televiżjoni Maltija għaliex neqsin ħafna minn dak l-aspett. Il-televiżjoni nazzjonali u anke tal-partiti dejjem Qagħdet lura milli tesponi ċertu satira, naħseb għax l-messaġġ jista' jkun kemm xejn perikoluż għall-potenzi li jmexxu dan ix-xandir. L-ewwel ħaġa li nagħmel hija li jekk se nikteb storja, rrid niżviluppa l-istorja. Inkun naf x'inhu l-punt tat-tluq u l-punt fejn rrid nasal, dik għalija kardinali. U mbagħad nibda nibni, nħobb nibni ċertu karattri, jiġifieri karattri li għandhom ċertu funzjoni, li għandhom ċertu mġiba, li għandhom forsi ċertu mod ta' kif jitkellmu u affarijiet li jridu jispjegaw u nibda bil-mod il-mod ngħaqqadhom flimkien. Indaħħal ftit tal-kummiedja, iva, naħseb meta ktibt Kapitali li huwa satira mhux tad-daħq kien hemm elementi ta' kummiedja li forsi hemm min jidentifika magħhom, però dejjem żammejt f'rasi li fl-aħħar mill-aħħar u iktar importanti il-messaġġ li li kont qed nipprova nwassal fil-rumanz. Kapitali nkiteb dwar żewġ politiċi minn żewġ partiti politiċi differenti, tnej li huma għandhom mġiba simili ħafna, jilbsu l-istess mod, jirraġunaw kważi l-istess mod, għalkemm għandhom estrazzjoni soċjali differenti, u t-tnejn li huma, forsi allegorikament għall-isteer li seħħu f'dan il-pajjiż, jinsabu mdaħħlin fl-istess bixkilla ta' korruzzjoni u ta' qtil. Kienet allegorija traġika li sentejn wara li ħareġ il-ktieb qegħdin naraw dan li għaddej madwarna. Naħseb li kapitali għal jien nippreferi nħallih fuq xkaffa issa u jinbena xi ħaġa daqsxejn iktar iktar totali milli kien kapitali li naħseb wasal sa ċertu punt però l-fatti li ġraw sorprendow lil kulħadd inkluż inkluż lili li qatt ma mmaġinajt li